chingoteya nzeve padapura unanzva stesheni unzwe kuti turu amaikani national efe kandibaya moyo kunzwa kuti tapitapi itapitapi chokwadi pane chaleva maratee nokudaro ka nekunzwa kwamangoita vemumhanzi ka kuti ishuga munzeve chaiye chaiye ka e, kambo kakarongwa kakakopedza kwa zvemhando yepamusoro soro mm, vakomana imika sinawo vakuru varimo muno muka sawira wangu uyu e, mukoma makadi ndinofara national driver muri sei aiwa e, ndinosimba hangu inini right e, amari vatererika ndoda kuti imimi e, mundiudza apa mama kateerera kambo kachirohwaka ndangokupai chete eh, three minutes kuti mundiudze kuti muimbi wandiinaye nhasi mangonzwa izo rake apa haasi rataura zita rake angokupa introduction chete kuti eh, iye kuti angokukwazisai chete chete saka ndoda kuti imimi mundiudze kuti muimbi

mukudarika kwedu taifamba netsika dzenyu kwasara zeko rasho nyarugwe kuda kwenyama eh, pachikokonya kuguruweko kana kuti amaishila zvikanzi anonzi mazoro dzegadziko uyo taiva vana avo zvikanzi na courage ari paguru apa aiwa hakuna umweka kunze kunzi kwe shumba yemanyika Ah, blessing shumba uyo ana kusazarake zvikanzi blessing shumba Emmanuel Chipupu Chipurupuru patengwe ukaroiko and blessing shumba wechete oh, no kute
zvikanzi Joseph tivafire uyo ndini atingitoni mpwanya apa kuwadzana apa zvikanzi tigadzikwa we mazoro dzemhani iwe muri basa rajehovha blessing shumba ndi taxon changa ah, kumazvikadei ah, kubhangetuko hanzi iye hama ya blessing shumba uyo ndatopedza Ngai Nyamwenze zvikanzi ndiblessing shumba patrick tetete kwamutare oh, waziva mwana wekwenyu uyu zvikanzi ndiblessing shumba haana siya zita rake zvikanzi ndiblessing che, blessing chemhere ndini tendai ziumbe ndiri paepworth eh, tremo masika ari kwa mutare zvikanzi blessing shumba eh, shumba yekwedu kuno uyo anasazita rake zvikanzi blessing shumba uyu zvikanzi ndimazoro dzegadzikwa ndinonzi nelson muzviti ndiri kuchitungwiza uko ana kuisa zita rake zvikanzi blessing shumba uyuwo zvikanzi muimbo wendi blessing shumba ira handidi kupikiswa inini ndonzi siti ndibasha meni manjokota ndibaba gadzikwa mazore dzende dzaAlfred Nison ndiri paAlex Park azvifi pakugo kuti tipinde denga tiri kunzwa gospel from mazorodze uh, haa ndiri kunakirwa ndiri mutrackshop ndinoitwa vanangisai blessing shumba uyo ndonzi enesi manyozo akuzi kugona kwakati ya denisi magareta hakusi kuziva Amwimbo yo ndi Blaze Mishumba, Foster Sandala, Msekuru wa 2, Clovis Bikwepweti. takati ya Blaze Mishumba yo ndi Dorcas eh, Pagongwa dza Farm ku Trilon uko. Akuri sei nhasi ikoko. Farai maseni kwa mutare hanzi ndi Blaze Mishumba mhani iwe. Alright. Ai ai ai. ai.
nokuti makaponeswa ne ah.
au mali ndi blessing shumba kani ndini clive oh. ndiri quiet cliff eh. muimbi uyo ndiri mazoro dzegadzikwa wekuimba nechiedza chevatendi ndonzi tafadzwa munawa oh, muri basa rajehovha apostle mazorodze gadzikwa ndikuda kuzondiwana nokuti makapona Alright.
yaa vamwe wari wadondo vamwe haiwa nemo nemo chaimo vamwe wacho vaonera ndikuziva kwamaonera right eh, mukoma makadi ndinofara mukoma national ndokuchingamidza kuchirongwa china chevaimbi pazuva ranhasi aiwa neno mufaro wangu unge ndiri pano right Eh, kambo kamanzwa aka kanonzi ko makaponeswa kakarohwa chaizvo zvemhando yepamusorosoro kakamwe kacho kamatangaratandeta kandaita nhangarwanzi nako kanonzi ko uchenjeri right zita ndiani Va- vateereri vamwe vari vadondo vamwe vamwe nemo nemo Alright, ini ndinonzi Apostle Mazoro Dzegadzikwa. Mhm. yes apostle mazorodze gadzikwa yeah. Eh, kuti apostle zvorevei
apostol munhu akango ane misheni yamwari akatumwa kuti azivise vanhu eh, nhau dzamwari handiti kam Yes.
aiwa zvinofadza chose right taziva wapo tatisingazive ko eh, apostle naevangelist zvakasiyana papi apostle evangelist elder zvakasiyana papi ah, ya zvine kamusiyano mhm. eh, inhau yekungoti zvakangofanira unhu ari kurima munda mhm. kuti mumwe anoona nge akabata gejo mhm. mumwe akatungamira mombe mumwe achidonhedzera chibage mumwe achifusira mumwe achiona kuti zvafuisirwa zvakanaka here mm. saka kungosiyana kwemajutis but vose vakatumwa namwari zvinhu mumwe chete kureva kuti nini kana ndiri kunze kwemunda ko ndiri chingoti varimi vesarumu e eh, handizvo zvanenge kutori varimi yes right e eh, apostle mazorodzi mm. e, imimi makabara gore rima aberekerwa kupi mukakurira chiko che mukafunda kupi right inini ndaka ndiri chizvarwa chemazvimba mm. kwanyamangara uku ndokwandikatodzidza e, primary yangu mm. panyamangara eh, kusvika grade seven ndokuzobva ipapo ndokuzoenda kunonzi ku kuhombwe makonde uku ndokuzodzokazve panonzi pamurori anga amasekondari sa ndaenda kuita eh, ndiko kwandakakurira ikoko oh, makakurira kwazvimba ikoko yes mm, right eh, zve muchikura imi maienda kukerekere ah. ndezvekubatira padenga izvo ah. ndofunga ndozvekutobatira pasi sekuti ndiri munhu akangozvarirwa mukereke mhm. eh.
yekumba chechi yanga iripi the united apostolic faith church of god mhm. yes ndoya muchiri kupinda nazoro ndoya ndichiri
united apostolic church faith church of god yes aiwa zvinofadza chose mm. right eh, kuti mimi muzopfungwa izouya yekuti ah ndinoda kumboparidza kana kushumira kuburikidza nekuimba zvakauya sei zvakatangira papi makabatwa nani munhu akandibata ndibaba vangu mm -hmm. e, eh, naamai vangu kundibereka mm -hmm. sekuti baba vangu vakanga vari mupfundisi mm -hmm. e, he is now late mm -hmm. vakashaya 2017 yes so ndo vakanga vachito ha pamba pedu isusu kana chero dai vaisada kuenda kuchechi pairohwa munhu paifiwa pairohwa munhu waitongosaridza hako kuti hauchagara hako ipapo here mdara akasikadi izvo aiwa anga asingadi aitoti sande hmm. chero bhara rangu haribatwe mm -hmm. isandi chero mombe dzangu hadzibopwe mm -hmm. saka ah, takambutaunoda eh, eh, kudya uda kudya eh, ranhasi repano pamba ah, unotoenda vanofana tokunawa kuchechi mm -hmm. saka penge paka saka but nokuti waamo manje mm -hmm. zvinoi zvekuti unomboti a ah, ndiri kumanikidzwa but waamo manje zvinoi zvekuti ndandakutozvidawo mm -hmm. ende ndovaindipo mukana kuti mm -hmm. imba imba because takanga tiri matwins mm -hmm. infact uh, eh, i had my twin sister akazoshaya futi zvekare 2010 saka vaiti panguva yekuti imbai toimba tisati tanamata zvezve mm -hmm. manheru mm -hmm. saka zvinhu zvekuti zvakatipa simba izvozvo ndokutoona kuti amandirika ah, ndinenge ndine kakuto kakuzvigona zvinhu izvi mm -hmm. e, eh, ndomaitikira zvakaita imimi kubarwa kwenyu mazo makabarwa muri wangani takabarwa tiri five wekutanga ainzi fortunate uh, she's now late wechipiri anonzi shameful my brother mm. ndiye mukuru aripo then eh, which uh, is uh, in harare uh -huh. then uh, wechitatu aripo zvekare anonzi tinashe mm -hmm. e, eh, ndiye wandotevera ngakuti ndiwa tinotevera ine mutwinisista wangu yese mm,
ainzi matifadza mm -hmm. mazorodze matifadza saka baba vangu aizoti kana wakafarisa mm. anzi mazita ayo ndinoabatanisa kuti mazotifadza mm -hmm. yes mm-hmm. yeah mm -hmm. yeah mm -hmm. mm. saka imimi ndimi amuri wekupedzisira ya ndini ndakanyorwa pabirth certificate kunzi twin two handiti ka ya aiwa e, zvinofadza chose yo baba vachimbonzani sara vainzi rodwell gadzikwa mhm. vaibva kwazvimbeko vaibva kwazvimbeko ko isusu by original zve tinobva kubhowera ku kwanyashanu uko mm. but vana sekuru vedu vakazotama vachiuya pakutama apa ndopa vakazongouya vakagara ipapa vakatizei
ah, ungazozive zvavanhu vakuru ka zviri zvatinozongonzwa kuti ayo taakugara panapa saka usozive
maso iwe zvanekunyepa iwe nhorondo unayo zvinozvineziya e, mwana wese akazvarwa akakura akaenda kuchikoro anotozoda kuzotsvaga chete kuti ha ah, e, ko isisu takabva kupi anenge aenda kuchikoro anotobvunza chete nhorona because iko zvinezvi kune tumwe twana mazo tudiki twakabarwa itoto E, tichada kuziva nhoroondo yasekuru wato kuti ah, saka tizouya kuno kwazvimba tanga tabva nekupi zvaa zvaita sei saka yaungarire shaya chokudza vana ah! unoti hauzive zvakaitanational driver pafair chapo chapo eh. iyo nyaya eh. handizivi tokozati pakazoiwa pakutama eh. ya donhoroondo yandokunzwa asi kwenyu kuchi ndikwenyashanu kubhoera kwana mhofu positana mhofu ka mm. eh, ndokwenyu kuchichichi saka ah, unongozongosiya zvakadaro uri kuda here ndidzifambire nyaya dzacho ah, munenge matogona ndosari mundo kubasa kwenyu
aiwa eh, sezvawapinda mukuimba kuda izvi eh. aiwa tichauya nadzo Dzinofambirwa. aiwa tinodzifambisa hatichendi kungo pakadaro zvanhani chingokumbira Eh. modzifambira ndichiri mupenyu
nekuti kana waenda aiwa modzifambira ndichiripo ndimbonzwa kuti zvakamira sei aiwa regai ndichaedza kuti ndi- ndiite sekudaro sechikumbiro Ah, chako chokwadi. right Em, mazo matambudziko awasangana nawo murwendo rwako kuti haiko zvino uchiti ndakuda tingatoti pakutanga chapo wakatangira papi kuti aya ndakuda kupinda mune mune zvemimhanzi izvi wakatangira papi kupinda mustudio mm. eh, i heard kuti kumberi uko wakazobatana zvekare nechiedza chevatendi yes. saka eh, zvese izvozvo chakatanga chii kuenda nziyo dzechipostori here kana wakambenge mm. watsikisa dzako nziyo wega ya yeah, zvakaitika nzvoti nini ndiri kuchikoro mm. ndaingova ndiri mumusic mu yeah. eh, primary eh, aripo ngo ticha itonzi paraiwa mm. ya yeah, that man akatondidzisa zvakanyanyisa mm. ndasi ndoku secondary aripo ainzi Mr Gwazi mm. ya yeah, aripo nanasi mm. ya yeah, murume akamira mira neni mm. then pakazoya mumwe ticha inzi Gombe mm. Eh, ticha yeye ndiye akazoti no ndatoti fambe fambe ndopakazoti a ah, ndiri kuona bos kuchikoro ndainge ndichiridza marimba mm. ndaridza marimba e eh, nekungoridzawo chibanju zvesve mm. so ndopakazonditi a ah, ndiri kuona kuti une chipo but uri kufunga kuita sei ndakati ah, ndaifunga dai ndaimbotry ku record one song pamwe zvinobuda zvakaita sei zvakanaka Kumbe- nebanjo eh, kwa ari magitari saka zvakatora nguo zvisati zvanyatso- zvisati zvanyatsoitika kuti zvibude ndopanakasangana nevakomana vechitse chevatendi semunhu akanga ane break- background yaiya yekupostori kwedu kuya kuya Eh. Ah, ndipo ndakangofarira musambo ndakati "Ah, ndinouda because by that time ndanambodawo vakomana vabati vajehovha Eh. vachangotanga saka ndakazotangira kuchiedza chavatendi mm -hmm. kuti ndizive mike ndizive mustudio mm -hmm. kuda kwakomana vabata chova sangasa the later instap wachibaya mm -hmm. ndiye wandakanga ndichiwirira naye ndiye munhu akanyanya undi eh, dzidzisa zvakati wandei mm -hmm. saka ndakatanga kurekoda music eh, yechiedza e, chavatendi mm -hmm. 2011 mm -hmm. usati waita zvemagitari mm -hmm. asi ndiri munhu akanga achingogona ake gitari zvake mm -hmm. 2016 ndopana angoti avakomana ah, Hakusi kureva kuti ndiri kubva kwamuri, ndinemi tichingoitawo zvatiri kuita kuno kuzvihosho nemaoko. Asi semunhu akadzidza gitare, regai ndimbotraya kuridza gitare. Ndopandakazopinda mustudio ndakuita music yemagitare zvangu. Handiti ka? Yes, ndangozvipatsanura zvakadaro. Aiwa, ndizvozvo zvinofadza chose amuna vateereri ka. Eh, so nekudaro eh, kutanga kutsikisa kwatanga kutsikisa gore ripi? Zvaa zvemagitare Eh, 2016 handiti ka? album rainzi tiri vashe. Akomana iwe.
Rakatambirwa sei? because iwewe ungori vanhu vaikuziva uri uku vozokunzwa wa uku hova zvakatambirwa sei ya zvaigona ma zvinonetsa kuti vanhu vamba kuziva uri kuku uri uku wozodzoka kumagitari mm. ya zvakamboda takakunetsa netsa vamwe vakatomboti ah mukomana nhako yeduka here uyu mm. saka taita kuzenge takuti wavhuriro makwaro kuti aiwa magitari ndiwo mutengeranwa nechii zvitori mumbebo mm-hmm. ndopavatanga kuzvinzwisisa ipapo mm-hmm. saka vanhu music vakangoitambira sekuti ndaingoparidza shoko ramwari asi chakanga chapo ndechekuti papa neumwe unyanja wakanga wapo kana zvimwe zvakanga zvapo ipapo mm.
zvakadaro motsereka rega timbonzwawo kamwe zvekareka kanonziko munyengetero wededzo rudi apa apa munhu ari kuchema kuna mwari ari kutopo maexamples ekuti ah eriya yakanga akaita sesu mm -hmm but akatonamato mwari makamunzwa akati mvura ngairege kunaya mm. yakarege kunaya mm. abva azoti ngainaye mm. yabva yanasa kuratikana nemumwe mwari kana makanzwa eriye

right 0713938538 akutaura namazoro dzegadzikwa apostle 0789600748 kana muchida kutaura naye akutaura naye muchimupa mazano kana muchi- muchimuudza kuti ngaagadzirisa apa akurumbidza zvese zvakangonaka Mwari
imba yakaparara handina kukutuka emwari e, mazorodze vanhu vakawanda pa mm. ndofunga but e, 70 percent vanongoti haa anenge blessing shumba anenge blessing shumba mm. iwewe unozvitambirawo uno, uno sei ende Eh, unozviziva here kuti vanhu ndo zvavanotaura kuti kana wakuimba unenge uh, blessing shumba ende pane pawakambowanawo mukana here wokumbotaurawo nablessing shumba kana kuti munowadzana here kana kuti munozivana here ya aha mubvunzo wakanaka zvokuti du ya zvokuti vanhu vanoti ndinenge kana kuti anenge blessing shumba zvechokwadi ndinozvinzwa kakawanda chandinozongofarira ndechekuti vanenge vachiti anenge havazoti ndiblessing shumba saka kuri kuti kakufanana zvechokwadi kanogona kuvapo chiripo uh, national driver ndechekuti mm, panhau dzemagitari pandiri kuti ndakazonoswicha ndakumboenda kumagitari eh, pastor blessing shumba ndovanikati ndiwo menta wangu and ininiwo before ndisati ndasangana navo ndiye munhu akandiinspire ndakafarira music yavo so tinoshandidzana na mkoma blessing shumba eh, ndinotoshandisa studio yavo eh, nguva zhinji eh, rekoda vachitombonzwa kuti zvafamba sei eh, vachitonzwa tigadzirisa apa ita so zvekare inini eh, ndiri kuita mabaking vocals avo ndichibatsirawo maishumba saka chero kumashows tinenge tingori tese handiti ka yes.
aiwa zvinofadza chose ndofunga mapanzwisisa ipapo malotere kutoti kana mafona ava mozoda kubvunza futi zvokuti sei mimi muchizofanana na breaking shumba aiwa ka mm. mazvinza ndangoti ipapo pabva pangosakurwa eh, tobva tangopakanda tabva tangopasiya pakadaro 0713938538 eh, live panational fm ka namazoro dzegadzikwa eh, ndakukopaidzira kambo kanonziko uchenjeri ndikakuroverai makaponeswa ndikakuroverai ka munyengetero Eh, ndoda kukwapaidzira kano kanonzi ko mapisarema mapisarema eh, mazo waida kuzi kuti chii apa pana mapisarema apa inhau yekurumbidza mwari asi at the same time ndaizama kutsanangura kuti chatinoita chose ingave kereke takuitanga kufamba rwendo ngatidedze mweya mutsvina wamwari kuti atitungamirire sekuti Maporofita mazuva ano awanda, vaparidzi vazhinji vawanda, asi vamwe vacho vazhinji vari kuzviita vasina Mwari. Mhm. Saka ndona waenda yasama kutsanangura. Mazo muporofita kana achizvita asina Mwari anenge aita sei? Oh, anozvita asina Mwari. Eh, anenge azvita. Mm. Eh, aita basa rake mm. eh, risina umwari mukati mm. eh, tingati semuenzaniso muprofita iyeyo anenge aita zvekuita se kana kuti ndiani mumwe chete muprofita unoziva muzimbabwe muno
haa uno muzimbabwe wangu anisa ndakuziva but varimo wakawanda ingori hafu to hafu bose vazhinji vanotaura chokwadi vari kuhafu eh. vanoitawo futi vari kuhafu saka haa zvakangopalatsa
asikaite zveumwari mm. ndiye anoita sei eh, haa ipapo zvakatowandisa vazhinji vacho mhm. vanotoshandisa nyama mhm. yaexperience mhm. ende vazhinji vacho eh, unotongoona kuti haana nguva yekuti even shoko ramwari hatirizivi mm -hmm. eh, chaanongo kuchita kuti ndoshandira vanhu ndinodii yet nyaya yekushandira vanhu haitorimo mubhaibhiri mm -hmm. munhu anofanira kutoshanda ega mm -hmm. saka kwangoona muprofita kuti ndinoshandira vanhu ndinodii patoshata ipapo Oh, nyaya yekushandira vanhu haasi eh, kushandira iyoyokushandira mweya wavo eh, mhm. nokuti nhau inoshandira kushandirwa nyama mhm. muprofita akwanise kuti akunamatire kuti urege upombwewe uregedze kuba haakwanisi izvozvo chaanotongoita chete pamwe ndepekuti warwara kana kuti une chiya chikukunetsa ndopanga kubatsira asi nawo yeutsvene manje aiwa iyo nditokuda kuti uzvimirire yaangofa nenzara handigoni kuti vamumali pano toti ah ndazokudyirai pana ndiri panzava ndofunga matoguta
waichingomwa imvura hazviite rainaaa 0713938538 naye kapana mazoro dzegadziko ka nechafim radio halo hallo hallo makadiko hallo tinofara makadii tiri kutaura nangoma mazo makadii mkoma wangu
tinofara makadii mkoma dikadikwa aiwa ndinofara chose haa ah, music yenyu inonakidza zvikuru shuwa here baba haa ah, tinotenda dai maramba makadaro inokomborera aiwa mwari ngavakudzwe chose It- itori mharidzo chaiyo pachi- pachezvayo ah zvechokwadi ndoshuviro yedu Eh, ichokwadi zita rangu ndichinzi tafadzwa mwoyo panotona aiwa ndinotenda chose zvakanaka ibaba ndiri pakutenda zvikuru mukoma wangu maita basa imimi kakomborerwa itirwai zvakanaka ka nemimi manzi 0713938538 ka eh, mazoro dzegadzikwa live apostle vari muno ka mustudio amari vatire nesharfm radio halo Hello. Hello, mali muri sei? Ndosimba hangu taurai ne nemkwasha wenyu.
Makadii kwambu yangu? Ndinofara muchifarawo. Ndiri bho, ah, munogona. Chokwadi here?
Ya munogonesa.
Ah, manyanyo nakirwa nekapi chaiko?
Ako kachanga kurohwa namukoma umali kanonakisa. Oh, chenjerwa mwari.
Eh. Aiwa Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Ah, all right. Tandiwe pakuwadzana. Thank you so much. Kuri sei nhasi kukuwadzana tete?
Akuwadzana kuri bho. Muri kuwadzana chi? Kuwadzana phase 3. Oh, phase 3 kwaiwa ndinopa kutenda zvikuru muwe neusiku unotapira.

inini zvandinongoita inini ndakatongotarisa pamuchinjwa paye muvision yangu uh mhm. -huh. pakaroerwa jesu kristu uh mhm. -huh. ndinototanga kutoya nenziyo ndakatongobata bhaibheri ndinotanga kutongoya nenziyo uh mhm. -huh. handimirire kunyora songo kuti ah pane pandakamborwara saka rega ndichinyora songo ini chekuti ah, nekurwara handidaro uh -huh. inini pandinotongo pese every day ndinenge ndichitongoverenga shoko ramwari handiti kama mm.

Hello. Eh, vasera sei? Ndasera masera baba wangu. Ndiani wangu muri kupi? Ku White House.
Muri kupi?
White House. Ndatenda hangu. Taurai na apostle. Makadii mkoma wangu? Ndinofara makadii? Ndinofara chose. Ah, manzenyi inokomboda singaiti. Chokwadi here baba wangu?
haa ndinokomborerwa zvingaite nayo zvingaite Ah, manakidzwa nekapi chaiko
dzese zvadzo dzinonakidza baba ah, mwari ngavakudzwe
Ndi- ndigotaurawo kana umani uyo Ora- mukoma wangu ndakakuteerera izvozvo muri
muri bwanji choumani zibwino kaini mfumo yanga haa ini ndiri moyo ndoyankhula ndani muri kuti

Mazoro dze gadzikwa. Eh mkoma Mazo eh pane kambo kanonziko huya huya utibate. Yes. Handiti ka?
Kambo kakanitaura nezvei? Kasong kanongotaura nezvamweya mutsvina waMwari eh mungave mumhuri mumarriage musina kumira zvakanaka anoigadzirisa ndimweya mutsvene wamwari mhm. pangava paurwere pangava paupenyu hupo hwose mhm. anoita zvinhu zvose ndimweya mutsvene kukunda vanhu yes mhm. mataura zvewananapo eh, makawana here
haa ah, ndakawana pane nguva oh. yes ndine mudzimai eh, anonzi patience mangwiro patience mangwiro eh, nevana vaviri ndiani nani anonzi justin tiri vashe mm. and jethro tiri munashe anditika vakomana esa vaboisekatsekatseka eh. aiwa ndizvozvo eh, chekutanga chakura sei ah cham grade four ichi anditika chechitu chacho chiri kuecda mm. mai jasi vanokutsigira sei eh, pabasa rako nokutozoona kuti kazhinji kacho ukanzwa munhu akuita pinda mune zvemumhanzi inhau yekuti mari dzakutobuda mumba saka mino vanozotambira sei mai jasi ya munhu akazvigamuchira sekuti munhu akaziva kuti music iri mandiri tichitori kuchikoro sekuti takambodzidza tese makafunda mese eh, ndakatomboita class monta wavo ndakaita prefect wavo ndakaita head boy wavo kati mamwe same class ya tatombodza same class ah, kune nhoroondo yakanaka ako kune nhoroondo amai jasi hokoyo ndouya ikweyo vaijazi ndiri kuya ipapo ndamhara patsondo aiwa zvinofasa mm. saka munhu akatonyatsozvigamuchira mhm. aitoziva zvakanga zviri mandiri kare so munhu anotondikurudzira zvakasaka paakazongouya inhau yekungoti akangouya kuzongo kuzongosimudzira zvagara zviripo nechakare yeah, it was automatic aiwa tinozvitenda chose sure. right pane eh, ari panhara pane tafi mwati halo halo radio hey, eh, makadiko vakuru agadzikwa ndinofara makadiwo mukoma wangu handisika mm. aiwa muri kugona sure. nyederi wekunzi hanzi makafata

aiwa takajivhara aiwa zviriko zviriko izvozvo tabuda anokutanga zvake asina kumbonzwawo samoyo mhm. mhm. ah, ndosaka manzoshoa ndichiti handizvirambi because mukoma blessing chuma ndiwakatondinispire saka nanhasi ndinobvunza mazano kwavari yes saka ukatogona uka kukopa mushasha iwo uya saka mutori shasha kana muchikwanisa kutorawo zvevangu ah ndinotenda
maita basa maita basa shumba right, no. mm -hmm.
basira seko hanzi ndiripo pachimuti ipapo ndakachibata kuti dzwi ndimai t pachitungwiza pachitsvatsva apo ka kwana mai bhuru akuri sei nhasi ikoko mai t zviri kufae right uya utibate

ndinoti almost muimbi wese tinowadzana mhm. handina wandati ndaita dambudziko mhm. naye mhm. kubva nditange music kusvika pandiri uye handitarisire dambudziko kunyange ndakatoenda mberi right apa uri kurova magitare yes kuchiedza uchiriko here kana kuti wakatovharisa ah ndiriko zvakanyanyisa yes uri mwana weko ah zvakanyanya hatitika yeah.
right 0713938538 pa national fm radio halo Hello. Hello. Hello.
Makadi yenyu. Makadi.
Right.
Ndiani wangu muri kupi? Eh, ndiri kumberengwa. Okumberengwa.
Hey. Kuri sei nasi? Ah, kuri right. Ndi National FM. Eh, National FM muri mu eh, taurai nawo mazorodzi. Makadi mkomongo.
Eh, tafara makadiwa ha music yenyu yakanaka kwakwanisa kuwedzera kana kutapudza ha rambai makadaro handiti
hai tinotenda ah, thank you so much mukoma wangu ya ndihappiness moyo kumbere ngwa ku- kumataka ah, mwari kudenga wakuitire zvakanaka Ah, nemwe wakuitewo zvakanaka ndinotenda mazuva anzi- anzi usatapudze maita basa mukoma anzi usatapudze kana kuwedzera tozokunzwa iwe waku- wakutapudza nekuwedzera wakuimba jiti Mhm.
tinongoita saizvo zvikurewezvndepi nzira yokutora yokushambadza mumhanzi yako maso ya iri maplatforms akafanana nepayoutube kungonyora ti masoro dzegadzikwa mhm. facebook kungonyora ti masoro dzegadzikwa instagram tiktok kwese kungonyora kuti masoro dzegadzikwa yes hmm.
eh, mazo anowanika pese manzi yake mavhidhiyo aofa Ah, mavhidhiyo atoripo akatoti wandei mhm. pane imwe yatisina yedu kuridza panapa yatakaita navamanyeruke mhm. yakanzi yauti bata takaita namanyeruke futi saka pane imwe yatakaita navamanyeruke futi into nevhidhiyo kudhara mhm. itoripo izvozvo yes eh, pane idzi dzawakaita ko zvino izvi hausati wane vhidhiyo ah, pasati pane vhidhiyo apa yes vhidhiyo rinobatsirei mazo ya vhidhiyo rinobatsira pakuti Eh, munoona nyika yatiri kurarama izvi nezvi since tinoda kuti shoko ramwari riende mberi mhm. mumwe anoda kuinzwa song paredio saizvozvi mhm. mumwe anopotsana nayo asi vhidhiyo mai zvarakazonakira neimwe nguva ukaenda payoutube unoona kuziva muimbi eh, zvinokubatsira kuti uzive muimbi kuti zvechokwadi handiye uyu eh, and imwe nzira futi zvekare iri fast poti music ifambe Mhm. Eh, Eh, sei vaimbi imimi mumwe muimbi akauya paweresi panapa Mm. hamuisewo comment kumbo- kum- kumbomukomenta umwe muimbi mbiyenyu ya kazhinji pamwe ndoti pamwe vamwe vanoshaiwa nguva pamwe vamwe havaterere redhiyo iri Eh, pamwe vamwe vangagona kungotiwo imi maapostle ndiko ndakanangana nemi Inini. handisati ndakuonai kana muchikandawo message paine muimbi panapa haa kungoti mameseji anouya pa vamwari sometimes ka akawanda wakunzvenga aiwa kamazo ukuone zviri kuitika munomusaka wakuda wakuda kutoazvona ndaitofunga ini pekutanga ka eh. ndaitofunga kuti sometimes mimi munonanga musingaverenge mameseji echi evaimbi eh. muchidambonzwawo mm. vasingaridzi magitara mm. kuti anonzwa sei mm. ndozvona aitombofunga wangu saka wazozvionera wega aa ndatozozviona kuti no pamwe izvozvi vamwe matomboachamba pamwe
haataurako ah, eh. aiwa inotambika eh. right pane kamba kanonzi munyengetero yes waidaidza kuburitsa chiya ako ndokatamboridza kaendaida kuzama kutsanangura nyaya yekuti eh, kana uchichema pana mwari mm -hmm. unotochema uchitorevesa kuti mwari chichokwadi imbonedzeka iwo pari zvino zvi mm -hmm. eh. ko rudo rwekare akwako ah, pane nyaya ipapo mm. ndaizama kutsanangura nhau irimo panhau yerudo mm. machechi umu vanhu ari kuenda kumachechi mm -hmm. votopinda service votoimba votobuda dikita mm. vamwe havamhoresani hatomhoresani asi atichiimba tese maiwe panga chitoimbwa mose pachidii but vamwe havatoonani mm. saka rudo panenge pasitori nepapa apa apa ushumiri wangoitoshumira nenhau yerudo nerudo ngozi kungouya kukereke kuzongonamata muri pamwe chete chete rudo rudo eh, saka ndaizama kuti zvekare vamwe vanhu vanotoonana paitika rufu mm. pakasafiwa mumhuri havaonani saka vanonga kutozati ah, pakafiwa patotonoonana izvi nezvi patinosangana sei ndo panokrietwa ana group mm -hmm. tomuviga sei toita sei todii mm -hmm. vanhu panoita active ipapo pangopera rufu group rotovhara mm-hmm.
eh. group ura makagadzira ah, musi werufu mm. ngarirambe rakadaro noti iroro ndo rinoratidza kuwadzana aya munongogadzira iko zvinhu zvamaudaita muchato kana christmas part aya aiwa haana haasi magrupu akasimba ndadzidza chimwe chinhu ipapo kuna kubva kuna apostol ipapo

kupa mari yezvangu anga asingaregedze kutaura mumwe wevaimbi uyo kozoti sekuru ma sekuru madyira aiwa sekuru madyira havagara vanongodaro havaregedze eh, kupa muimbi zvekare asi haaregedze kukomenta Eh, vamazoro dzegadziko avanogona 10 out of 10 uye Munhu ane rudo nekuti taimbotsigirana kune amwe maprograms egamba remhanzi paNational FM e, vakandiumbawo. E, simbiso yangu ndeyekuti vasadzokere shure cheziya chinopa muripo. Sekuru Majira e, Chirimamunga Ward 6 kwaseke
haa ndinotenda chose ndinoaziva sekuru taembwa hako mugamba remhanzi ka tinomborodzana rodzana nyange yachiimba musambo uno uyu mhm. asi tose tiri vaimbi bcause munda uri kudyarwa mumwe anorima mapfunde mumwe anorima chibage mhm. zvose tizvikohwa hanzi zvakandikundisa zvii zvacho ha iyo nhau iyi ndaizama kuimba kuti patinokura nozapatakakura isusuka mm. nenhau yekutambudzika vamwe taipiwa mamwe mazita waigona kutopiwa zita nenhau yekutambudzika mm -hmm. waigona kutopiwa zita nenhau yefamily yekwenyu mamiriro yakaita saka ndaiti mwari ka vanoshandura zvinhu mukuoma kwazviri koko ndakangokundiswa
ukutaura chokwadi here eh chokwadi mm.
chokwadi mamwe mazita ipo kudhara anga akaoma mukoma wamari mm -hmm. awaitoziva kuti iri zita iri rine chirevo iri

zvakandikundisa ndo kambo kacho ka amado chiri pane chelfm ka live nhasi tati naye ka mazoro dzegadzikwa muchina chevaimbi eh, baba mazo ndosati kuna vazhinji ko zvine zvatina kukwanisa hatina kukwanisa kutaura zvese hatina kukwanisa kutaura nevanhu vese eh, vamwe vachikanda mameseji vamwe vachifona namoni nanasi vachiri kufona vamwe vachiri kukanda mameseji eh, mukoma mazo

Eh, haa pamari asi kachi ndini ndinowanzokanda zvangu
aiwa mamusati mava panumbe chimirai muone zvichaitika iko zvi mamusati mava panumbe oh, eh, totenda shoko rimwe chete kuna mai jasi ha ndoda kutenda mudzima yangu zvakanyanyisa munhu anonditsigira mm. eh, pane pamba zvinomborema mm. pane pamba zvinombooma mm. mm. but munhu anoramba achindisimbisa kuti ha musanete basa iri vanotonzwisisa zviri mandiri mm -hmm. zvacho ndakada kuneta unzwa itaiwa mimi munoziva mwari zvawakakutumai mimi mm. itai mwari zvawakakutumai mm -hmm. makangorega kudaro chete zvina zvimire zvakanaka munomba aiwa tinopa kutenda zvikuru e, mukoma mazorodze nekuti chanyira kometa pazuva ranhasi yes. mm -hmm.
yes. tinotendawo chose ndiye sahwira wangu mumwe chete ane ari panoto napo anozimboto akamboda kumboti ndimboravirawo muramba anogona kuuya nawo uchiri munyoro mustudio muno live aiwa aramba akadaro mai jasi rambai makadaro rambai muchirongedza miramba mumapapegu michiuya kuno aiwa tinozikudza chose amari vaterereka yanga ringuva yakanaka chose kutandiraka chirongwa chedu kachina chevaimbi Eh, muimbi mazuro dzegadziko anobva nepanoto napa ndotaiwa kamwari wakuitire zvakanaka nguva 10 o'clock regai katimbonzwa nhau.